duu mi tulim la a ku tooi ku dɔni ŋɔ dɔni ŋɔ tulim a nyɛbi to
a ku kuɣu mi doya la n lee ku kuɣu doya bi bi pihila laati wala
a ba nyin zaɣ kurili ka zaŋ jiŋlaa zaŋ tam kuɣu zuɣu a yi kpɛra Di bɛ tam na bin ʒirigu bala. A bi mi la. Daa kama n tam na.
Maa yiŋ n bɔŋɔ. Ka a yiŋa ka ka din kan kana ni n ti ʒini. Yiŋa n kuɣa.
Shɛli shɛŋa bɛ ŋɔ ka n kpɛri tu na chɛ ka n baŋ na kanna. Nyɛ ti ku n ʒim ti ku kpɛ ni di yim. Ka mi ni n ŋɔ tam ŋɔ a ti zaa ku nyimi. Ka ti zaa ni nyɛ ka ti zaa nyɛ nyina nyia. Kpɛri bɔyɛ daŋ nyɛ kpɛri kpɛŋa bɛn di bi kpɛra. Dɔɔni ka yi bɛ. Paɣa ni ka n bɛ a mii tulim saha ŋɔ maa noli lɔri ni ka i tom kpihiri laati duu ku tooi dɔni ka mii ni n ka tia n yiŋa
n pa o viɛri ni maa bi mini kum n nyɛ yini bi lahi ka dihi tabili

E ka wul taŋ ku biɛŋ ŋɔ maa doo ku zaya luɣu yini la o bi chana. Suhupiini ka ka o chana a bi kpahim doo mi a bi kpahim niri mi. Amaa n-nyɛ noli o loba a ni ti kpi di ni. Nyama a ku dee
ti ku lo noli la n ku nyu binnyura maa a ni duli duli maa hali ka n-yi ti nyɔni ka n ti ʒi kpɛriŋ ka yi. Naawuni a ti ni yɛn lɛbigi gbaŋ saŋ ya o amaa n zo maa duli yɛtɔɣa boli bahi.

Wuzu naba
ka bɛna ka di a nyɛ afɔbu shɛli ni jɛm ŋɔ maa ni ma ni zɔri li ka di nyɛla wula zuɣu o karinila suri waɣila ka o holi naawuni niŋ zaa mi ka o bɔbila yɔŋɔ. ni taba teera ni ŋun ku kpuɣili.
A suhu yɛtɔɣ bɛ shɛli sabi bihi.
Jiŋ ŋɔ ni ku nyɛ jiŋ palli la karim wɔɣili maa ka o ku kari hali ni ti ni ʒiya ŋɔ, ka bɔni ka a nyɛbu maa ni. To ti ku yɛn yuli o nyaaŋa ka bi lahi oogi dee o ni nyɛ shɛba ni o maŋ ŋɔ o ku nyɛma. Ka a yɛn puhiri jiŋlaa duu amiliya paɣa nya.

awo yin zaɣ kurili maa a shiri ku zaŋ ŋɔ bɛ yili ŋɔ bee narim maa a ŋɔ din saɣasi bia dundoŋ ni eh?
Shɛŋa din nyɛ shɛli ka o nina ni miri tab ka gbina ba a a yɛla bi viɛla
eh? Amin.

Ba fatoma ni karima maa zaŋ na ti naawuni suhu ku kpali maa nuni ka a lebi yɛli naawuni din kana shɛm ti bi yuri yuri nim bi naawuni n ku tooi yɛli naawuni din kana shɛm n ka ni yɛn yɛli n duma naawuni shɛm N yɛligu saha ka n daa yɛla maa. Agbaa ni maa ni, n yɛligu saha ka n daa yɛla maa. Din kpalim a mini n Duuma Naawuni sunsuuni, din beni, din beni, a ni tooi niŋ shɛm ka n Duuma Naawuni chɛ a taali. Din beni, di lee kpɛmmi. Di nyɛla yɛla dibaayi ka a pii zaɣ yini ka a da daba pihiyɔbu ka a da daba pihiyɔbu bahi ka bi lee bilichi nima bee ka a lo noli chira ayi biɛɣu pihiyɔbu a bi yɛn naɣi ka a ku pili n loli ka goli maa ti kpi ka a lahi tuɣi a bi yɛn naɣi hali ti kpa biɛɣu pihiyɔbu Chɛri muna ayi. Tɔɣa yi niŋ laa ŋɔ din so a zuɣu nima na o sani. Din so la zuɣu gba o. Mm, di zuɣu laa yɛla dibayi maa a ni tooi tuui shɛli ka a pii. Eh? A kuli pilli. N kuli lɔrina. N ti kuli niɣi shɛli lan la pili. Awumea. Ya a yɛn naɣi shɛli la pili so a ku loya yɔɣu pili yɔbu yɔbu a ti darigi o ni nyɛ shɛli maa ka di ba na ŋmaa chɛli Awumea. Ka a yi ku tooi niŋ di zaa ka a lee ʒiya ka mi ni Chiyaama dali ŋɔ maa to

ti ku yɛn piɛli maa ku piɛba biɛlli biɛlli hali kɔbiga ka naan zani a kpiya a ni yɛn shee kɔbiga maa paaya
shee di ku paai kɔbiga maa